Helo a chroeso i Bryd ar Dafod, y podlediad sy'n trafod bwyd, iaith a lot o bethau eraill. Fi yw Dewi a ti yw Ianto. Gywir.
It's just yn cael sip o Guinness. Um, a ein gwestiwn ni yn y benod hon, um, yr uh, cerddwr, is that a... Mm. Uh, yr artist, ie. Yeah. Mm. Yeah.
Yr uh, dylunydd graffeg, yeah. anhygoel. Um, artist newydd tafwyl, am I right? Yay!
Steffan Dafydd.
Helo!
Croeso. Oh, gosh, Diolch fawr iawn. Chi'n oce? Okay? Yeah, good.
Um, ni yn y Grange, ni mewn lleolau gwahanol. Mae'n neis, actually. Gys i eistedd rhwng bwrdd a bod ni ddim cael tynnu ar yn headphones. Na, a, a cael peint.
Yeah.
Pub gore, Cyrdydd, I reckon as well. O, oh, dweud mawr fanna ddo. I think ma fe. Ti'n meddwl? I think so.
Oh, Mae'n lot yeah, o... Mae good bwyd, mae...
Mae'r tu fewn yn lyflu, mae tu fas yn insane. Mae'n Grangetown. Ti'n...
Mm. Be arall? Give me, give me a better one. Ti'n... Fi mae bod yn neis. Mae fel... Um, fel y Sister Pebble Lansdowne, ond kind of yn fwy ac yn neisach. Ie, yeah, mae ma, ma fel level up. Ie, yeah, ond ti'n byw yma, so ddim, ddim yn y Grange. Well, not yet.
Mm. Um, ni was yn gofyn i'n gwesteion ni, beth oedd y peth diwetha i ti feta?

O, bydd ei uh, K- O. KP. O Lidl. Na, na, Lidl. Mae'n Off delicious. brand. Ie, ie.
Gay. Absolutely lush. Nice.
Um, Really Moorish. y rei, y rei sy'n covered mewn fel coating. Na, na, na. Just penis, ond mae fel really dusty. Sut maen nhw'n cael y sour cream ar? Don't know.
Just blas.
Yeah, just a blast. Pawb.
Pawb. So fel Pringles.
Fel powdered milk. Fel, Ie. yeah. fel yr um, pretzels yna, ti'n gwybod y... Oh, yeah. Exactly.
Yeah. A wedyn ar y diw- diwedd y paced mae'r stuff na'r bus ti. Yeah. Powdor.
Yeah. yeah.
Lush. Mm. Crack. Mm.
um, Wel, mae braf cael ti ma, wrth gwrs. Um, any syth mewn iddi?
Yeah, with, with the kind of... Uh, kind of just gan ddweud hefyd bod ni wedi kind of neu hwn yn barod, right? Yeah, oh, don't forget. Caveat bach. Ydy cael, yeah, just sôn amdano fe. Ni'n cael, cos yeah. it's... Uh, just dim reolen. Ond o Dewi... Ydych chi moyn, ydych chi moyn, Rira. Ond o Dewi ddim yn involved.
Nath Steph helpu fi, wneud pilot o hwn trwy mas bod ni siarad am dros awr a hanner. Yeah. Siarad absolute shit. Yeah. a... A sy'n meddwl nes i really ddeall y, y, y brief Um, nes i jyst ddechrau siarad am loads o bethau gwahanol. O ti'n gofyn stuff, o'n i fel, um, yeah, don't know. O ti fel, oh, staff, I sent you these questions, fel. Ie, yeah, nes i, nes i siarad gyda ti heddi, a ti fel, angen am munud, be, ydi hwn wastad i bob yn? Ie, ie. Ie, ie, ie.
Ti'n ni few episodes mewn nawr. Mae'n amlwg bod ti yn gwrando ar bob un. Fi...
Nes i wrando ar un cynta. Ie. Oedd e'n brilliant.
Un Jack Northfield. Ie. Absolutely class.
Ond generally, fi ddim yn gwrando ar podcasts at all. Fi actually'n kind of despise nhw. Oce.
Ah. Ie, so ie, Wel, pob lwc. Ti'n joio neud nhw?
Ie, Ie. yeah. Just good chat, fe. Ydy. Especially pan ti'n mewn pub gyda snacks a Guinness. Hmm.
Ni gyd bla, blas mawr. Plas mawr.
Ie. Yeah. Ie.
Um, fi'n plas mawr masif. Be ti wedi?
A fi'n plas bach masif. Na. Tiny. Tiny.
Hmm.
Pa flwyddyn y ti? Is pa mor...
Pa flwyddyn?
Pa flwyddyn? Pa flwyddyn y ti nawr?
Blwyddyn, be bydde fe nawr? Ah, blwyddyn 13. Ti even yna pan oedd hi'n gadael? Na, o'n i ddim. O'n i, o'n i di dechrau ar ôl chi adael. Ti'n trio gweithio mas pa flwyddyn oedd ti mewn nawr? Ie. Pa flwyddyn oedd ni mewn nawr? Um, mewn.

Un ar ddeg. So, adio 14. Yeah, 2011, ie, ie. Ti wedi gweud hwnna? Ie, 2011 pan o'n i'n un ar ddeg. Oh, right, got it.
Ah, ie, yeah, okay. Ac felly,
o'n i'n blwyddyn 7, so beth yw 7 adio 14? 21, byddwn ni'n blwyddyn 21. Ie, yeah, mae'n ei sens, 28 i ni. Ie. Yeah. A mi'n siŵr yn haws ti weithio hwnna mas os ti jyst yn gweithio mas pryd nes ti orffen ysgol, pa flwyddyn?

Ydych chi'n joio 28?
Yeah, good na. It's, it's a good, it's good year. Pwy sy'n dysgu bac i chi?
seg. O seg yna? O fi yna.
Ni'n cael, mae'n ddim yn off topic yna, ond ni'n eisiau siarad am pwy yw'r athrawn yn pas mawr, ond yeah. seg. What a, Oedd. what a person. Mae'n trip Japan.
Mae wedi gadael erbyn hyn. Na. Hmm. Cymru di ymddeol. Oedd hi gyda um, Amazing Convertible. Oedd hi? Ie.
Yeah.
Oedd hi yn? Ie, mi fel, fel rent, uh, Reno hwnna, neu Fusio ones. Peugeot. You know the ones, yr ei silver. Um, ond dim ots am hwnna. Yn amlwg o'n i yn ysgol gyda'n gilydd blwyddyn 28. Wel na, ni di.
Yeah. O'n i ddim i gyd yn ysgol efo'n gilydd. That, that was the point o'r sgwrs. Fuck off.
Um, ond o ble ti'n dod? Because you're not Cardiff born, Cardiff... Well, you're Cardiff, not Cardiff born. You're I'm not Cardiff born, na.
Um, o, man, o, fi ddim moyn ei hwn, ond man, dirty little secret fi yw, nes i gangen i yn Bangor. Nes i byw yn Llangefni tan yn i chwech oed. Mm. Um, a... Ie, yeah, wedyn nes i symud i Gyrdydd. A fi wedi kind of cadw fe fel cyfrinach. Mae'n dod mas mwy a mwy um, last few years, annoyingly.
Ym mha ffordd? Ma- fi- yn bo- I think fi jyst yn gweud wrth pobl yn fwy agored. Ti O, ti wedi o, dechrau God. derbyn y ffaith. O'n i'n meddwl bod, like, y, y, Ie. bod y gog yn dy mas. 'Cause I- O, I- na, na, I na, have na, na.
not heard that. Na, na, na. Um, Ie, ti ddim yn swnio'n gog o gwbl. Nac, dwi, diolch.
Diolch fawr i chdi. Wow.
Nath ni ofni... yy, Ti'n rili neud yr acen chwaith. How dare you?
Ie, yeah, dwi yn, hwan. Nath ni Beth ofni... fi ddeud fath?
What?
Be chi'n ddeud? Say something in Welsh, go on mate. Be ti eisiau fi ddeud?
Yeah, fine, oce. Okay.
Mae'n dda.
Mae'n iawn. Iawn.
Come on.
Yn passable.
Nath ni ofni... Um, Unbelievable. Nath ni ofni Daniel Glyn oedd ar y pod yma. A um, ti'n hoffi Ynys Môn? Fi'n lyfo Ynys Môn. Okay. Fi'n absolutely lyfo fe.
Yn well na ateb e.
Be ni'n fe? Be nath e weid eto?
Uh, fi di bod yn Ynys Môn.
Fi wedi bod da. Ie. Mae'n beautiful na. Ydy.
Rhanne.
So, t- o- so nes ti dyfu lan fel na tan fel pa oed rhan? O'n i'n chwech oed.
A
symud fe achos...
Ydych dad cael swydd lawr yn Cyrdydd?
Amen. Sa'n gwybod lot mwy na.
Up sticks. Ble mae mam, o ble mae mam a dad yn dod? So mam yn dod o Wrexham, uh, a mae dad yn dod o Rhydaman. A wedyn mae mam gi a dy ci o'r ddau ochr yn dod o, o gwmpas fyna. So fel, o gwmpas byr Cwmaman. Mm -hmm. um, fi'n meddwl bod nhw gyd fel cwpl o fichteroedd i ffwrdd y gilydd.

Ie, probably.
Ie, yn y Grange, ie, fi'n meddwl fyna'n... Fi'n digon agos. Efe? Fi'n credu, sa'n gwybod. A mi ofyn i gael gymaint o sic. Sa'n becso.
Ond o ochr hwnna, o ochr tyfu lan yng Nghaerdydd, um, ni wedi cael cwbl o Gaerdydd mlaen ar, ar, y, ar y podlediad. Um, mae ac, ma yna fel twang Caerdydd a ni wedi trafod e, ond mae hefyd ble bynnag mae'r teulu, y deulu di'n dod, Mae yna twang, mae yna slight fel under, undercurrent o acen rhieni ti. Bendant. Ie. Yn Caerdydd.
Ie. Mae, mae un, mae def, fel for example, Daniel Glyn a tyd, Llwyd Owen, Hugh Stevens, Ellen Evans, maen nhw gyd gyda acen, fi'n gael nhw fel acen glan taf, achos mae'n swnio lot mwy fel, fel, fel Cyrdydd, fel, maen nhw'n swnio fel acen uh, iaith Saesneg Cyrdydd, so rwy'n siarad fel hyn, you know? Uh, yeah, oedd fi'n... Bach fwy fel hyn. Drafod hwn dweud llwyd hefyd. Do, do. Fel, mae e actually... Ti'n ma, nhw, fydde pobl yn dweud, oh, that's not really gwahaniaeth rhwng Cymru Cymraeg pas mawr a Glan Taf. Ond mae Glan Taf is more like... Glan Taf. Yeah, definitely.
Um, ond fi ddim yn gwybod beth yw hwnna. Ife achos bod nhw bach mwy posh na ni? Ond yn aml mae Cymraeg nhw'n berffaith hefyd, sy'n hilarious i glywed. Achos maen nhw just fel, oh yeah, is i gêm dyn nhw y blaen, oedd e'n ansbaredigaethus, yeah, yeah, oh, Ond oedd na un bachgen o Glan Taf yn gweud stori wrth ni unwaith, a ddyn gweud y stori gwbl, gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, yn acen Glan Taf, Cymraeg. A wedyn just gweud un peth, a wedyn, yeah, so o'n i yn uh, Moldova, a aethon ni'r titty bar. Ie, oh, right, okay, yeah. Titty bar. Mae fe, ma fel bod um, rhywun di sgwennu drama i bobl o Gaerdydd yn Gymraeg. Ydy. Ti'n gwybod fel, it's like, oh god, ni'n mynd i... Mae'r boi ma o Gaerdydd and he's a bit loose, ond ni'n neud yn Gymraeg. Ie, so, ie. Ond mae pobl actually'n siarad fel yna. Ydy, ydy, mae'n... Mwyafrif o, o Lansaf.
So, um, Ie, nes ti ddod lawr i Gaerdydd pan ti'n chwech, and then um, ysgol wedyn, like, ni wedi sôn am Plas Mewn, ond yeah. cyn hwnna, where were you? Uh, ysgol Trigana.
Ti wedi symud fel few times nawr. Ond, uh, Dewi, just, just for context, the, the shit Trigana. Yeah. Nid sardines ydym ni. Ie, ie, ie.
Sardines o ti. Yeah, absolutely.
O ti'n sardine.
Oedd yn tiny o ysgol, a oedd a oedd yr ysgol Saesneg Oedd yr ysgol Saesneg rhan i ti?
Ie. Be oedd nhw fel?
Y rad na, ni'n casau nhw. O'n i fel... Achos oedd gen nhw fel random llinellau. Oedden nhw'n cael pasio y llinell i fynd i iard ni, ond oedden ni ddim yn cael mynd i pasio'r llinell i fynd i iard nhw, oedden ni'n cael massive bollock. Be oedd boundary lines da chi? Gen, as in, just for basically fel, fel, um, dra, fel drains a stuff. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Um, a fi'n cofio, basically, lot llai o nhw, ond oedd ysgol nhw'n fucking huge. A oedd loads ohonon ni mewn tiny little fel... a dim fel gwair na'm byd, jyst fel concrete slab. Yym, oedd e'n... as in, wnes i wnes i gael y y amser gorau ever, ond o'n i genuinely yn absolutely casau Radna. Mm, gorthrwm y Sais, unwaith yn rhagor. Ie, ie, absolutely.
Cymryd ein tir.
Ie. Ie, sôn am gorthrwm, sut oedd... Um, Sa'n gwybod... Sa i'n gwybod beth mae gorthrwm yn Ie. meddwl, os fi'n honest. Um, Oppression.
O, ie, ie, wel, sôn am gorthrwm. um, sut oedd gorthrwm y cantons, fel pan, pan nes i symud lawr, oedd yn weird, oedd pobl yn siarad yn weird? Ie, yeah, definitely, achos pan o'n i lan yn Llangefni, tyd nes i, o'n i'n unig Saesneg yn i'n clywed oedd ar y teledu, achos oedd yr ysgol, oedd pawb yn siarad Cymraeg, pawb yn siarad Cymraeg ar y iard, uh, oedd oedolion i gyd yn siarad Cymraeg, o'n i'n siarad Cymraeg adre, so o'n i, o'n i ddim yn gwybod Saesneg trwy cartoons a stuff. Um, so o'n i'n dod lawr Fy smaen si tro ganol fi'n cofio kind of bod yn confused gyda faint o Saesneg oedd a fel kind of gorfod really meddwl am popeth o'n i'n gweud. Uh, a ni'n gwybod lot o fel standard geiriau. Fi'n cofio gofyn i un person be mae... Uh, o'n i fel, o, oh, be yw, um, be yw cogio yn, yn Saesneg? O'n i fel, be? So, which I wouldn't have said cogio nawr, ond fel, cogio esgus i gog, by the way. Yeah. Um, A fi'n cofio bod fel, be yw cogio yn, yn, yn Saesneg? O'n nhw fel, I don't even know what cogio is in, uh, in Welsh, mate. O'n nhw fel, okay.
I'll stay quiet then. Yeah. A fi- fi'n cofio lot o'na, so... Oh. I, th I think nath... Fi'n si- eitha siŵr oedd ac yn gog gyda fi'n symud lawr. Sa'i gyda fel any evidence o'na, ond fi'n eitha siŵr oedd na, achos ni'n gweud syffol cogio, a why wouldn't I have had a gog accent? Ond, um, nath o, I think nath o fynd straight away, chi'n cofio lot o pobl yn iarfer nabod, so fel, let's say in the next six months to a year ar ôl symud, oedd ein o'r comments oedd oedolyn i gyd yn gweud bod ac yn fi di mynd. Yeah, yeah. It's all shame. Beating out of you. Yeah.
Ar iard.
Damn right. Wel, y sôn am cogio. Diolch um, This is, I, thi- I think this is a good one. Sôn am cogio, ni eisiau clywed beth ti'n hoffi coginio. O, Wei. o, da. Ar y Podlediad yma. Da. A ni angen dechrau, neu fyddwn ni'n siarad am beth am hwn i gyd ac am bod yn ym mlwyddyn 28. Ie. Am beth. Ie.
Um, beth oedd yr un pryd bwyd yna pan o't ti'n tyfu lan, a falle bod e yn ystod amser di'n Llangefni, falle bod e pan nes ti symud lawr i Dregana, i Landaf, pryd bynnag o ti'n byw. Uh, y pryd sy'n ni'n cael pan o'n i'n iau, a fi dal i'n neud nawr, a fi'n meddwl fi wedi neud... I think nes i weid y blaen fel 99% o'r dyddiau fi wedi byw, and I would say falle bod yna agosach i fel 90%. Ond bron bob dydd fi'n cael rhyw fath o fara gyda peanut butter na fe. So whether that's, um, well obviously normal fel tost, ond, you know, it could be crumpet. Wna'n fara, I don't care. Un, unrhyw beth ti creu yn toaster, gyda peanut butter a men yn anna fe, that would be my one. Um, fi di cael, I think fi di cael e bron bob dydd o bywyd fi. Um, mynd â definite cwestiynau fan hyn. Mm -hmm. Crunchy o smooth? Uh, crunchy always. Mae smooth and stupid. It's not, e, mae fel half of the thing. Mm. It's like half of peanut butter. It's mm. just butter. Fuck off. Fi actually'n pissed off am pobl yn... Fel dim ond gyda smooth, fi fel, oh, cool, okay, I guess I'll go fuck myself. Sa'n hoffi bits mewn stuff.
It's peanuts.
Ia, mae'n bit.
Dim yn bit, mae'n crunch. Mae'n un peth mae'n orange juice. Sarah, fi, be- fi'n gwybod mae bits o oren yw e mewn sydd oren. It's just not nice. Ond fe- ond dy ddim, ti'n mynd yfed peanut butter. Na, mae'r un... Mae'r un... Fi'n credu... So, Mae mae fel curry, ti'n o, ti'n fel blend o chicken ti'n smooth, ac ti'n mynd bits o chicken yna fe. Neu, neu, Yeah, mae, I mean, Na, mae'r curry sauce yn smooth yn dweud. ie.

juicy... Um, Pulp. Pulp.
Mae hwnna'n wael hefyd. Pulp. Uh, with, with, with juicy mini segments. Ti'n gwybod, mae hwnna fel, you know, better marketing falle mm. ar, y, ar y orange, big orange... Ddim chunks.
oh.
So ti actually... Sa'n like orange juice of a bit. Ond, sorry, can we just go back to penis, peanut butter... penis, penis butter. Penis butter. Freudian slip. Mm.
Toffee smooth peanut butter. Ynddo. Okay, yeah, weird.
Chdi canna, fi'n meddwl,

Class. So, peanut butter's fine. Like, we're not going to dwell on that. Yeah. Y
rheol arall fi gyda yw, mae ma, ma angen bod lot o fen yn hefyd. Uh, be fi ddim yn offi, pan, pan maen nhw jyst yn rhoi peanut butter just ar y bara. Maen nhw fel, oh no, yeah, it's butter on butter. It's not butter, is it? There's not butter in peanut butter. No. Mae fel It's like a butter. But bara, menyn lawr gyntaf ar y bara. Sorry, Sef, mae um, Dewi ac yn confused. It's not butter. is it? Oh, paid neud fi nawr. I don't know the science Sorry, behind sorry. it. So, so loads of fenyn yna fe. Salted.
Uh, b- whatever menyn ti gyda, really. Fine. Ond ie, yeah, salt is delicious. Uh, a wedyn, ti'n rhoi'r peanut butter arno. A weithiau mae'n really nice cael loads o butter a wedyn just fel tiny amount of peanut butter. Just fel little, just little Little tease of it, you know? Ti'n Snack. gallu byta- ti'n gallu byta faint bynnag o ti moyn. Ie, ie. A fys- I fi hefyd, I... Os ni'n gofyn wneud fath o food challenge, fel how much of this you can eat, fyswn ni chi... Hwn, that would be the one fyswn ni chi probably eiso. Set that up. Yeah, sorry, that's sorry, recorded.
sorry.
Am be ni'n neud?
Saldana dos. Yeah, dunno, sai'n gwbod. Peanut butter. Sut ti'n mesur e?

peanut butter ar dost, ar unrhyw fath o, I wouldn't say carb, ond unrhyw beth sy'n ma, ma modd tostio. Ie. Yeah. Pasta.
Um, os modd tostio pasta, Sean Owens would. Hmm. Ta waith, ni'n symud ymlaen, achos mae'n bryd symud ymlaen. Wyt ti'n mwynhau dathlu pethau? Just yn gyffredinol. Fi'n caru dathlu pethau, dwi. Great.
A Pryd ti'n dathlu, yn ramadegol, gwbl anghywir, ond dyna beth byddai plant Caerdydd yn gweud. Yn lle pan ti'n dathlu, pryd ti'n dathlu, mm -hmm. wyt ti'n mynd mas am bwyd? Ie, yeah, absolutely. Um, Ble? Fi, fi, fi gael tri thing yn pen fi. Fi'n gwybod bod fi'n cymryd ages i weid any of my points, ond fi'n mynd i cario mlaen anyway. Cario mlaen. I make your um, editing life a living hell. Tewa, ni ddim yn mynd i, ni wedi penderfynu nawr, just i'r gwrandawr, os bod rhywun yn gwrando, ni jyst yn mynd i trio peidio edito, chos mae'n pain yn iawn. Ni mond yn edito so, mas. Good luck! Ni ddim yn edito mas fel y joke.
Amhriodol. That's the one. Nes i ddweud gyna. Right, Steph. Pryd ti'n dathlu, ble ti'n mynd mas? Um, fi gael tri lle fi moyn, fi moyn enwi. yn prifysgol, pan o'n i'n Brighton, o'n i yn um, bob trwy'r gyfni fel Big Handin. Ar ôl hwnna, oedd ni wastad mynd i lle burger yma o'r enw Grubs. A so mae'r hen lle wedi bod yn mynd ers fel y 70s. Um, o'n nhw'n gwneud fyna, o'n nhw hefyd yn gwneud insane burger combinations. o'n i'n neud uh, burger gyda peanut butter, chili sauce a pineapple, sef right hoff i fi. Alley. Exactly. Little bit weird. Yeah, of course. Oh. I would have ordered it otherwise. Uh, nes i check as well, ni fel, is it crunchy or is it smooth? Um, the pineapples are sour, sir. nice.
Um, a hefyd, oedd hwnna fel, mae branding e, to fi, fi'n fi gael y lan, o'r branding yna fel authentically fel cool, ma- a- fel, ti'n gwbod, fel old school cartoon branding, ma' Mm, okay. pobl yn... Ni millennials nawr yn fucking lyfo ac yn obsessed dros. Oedd hyn yn fel authentic, um, uh, Fel, that fel, kind of illustration. fel like yr um, kind of happy characters Yeah, yeah. thing. Fel fucking hardlines. Yeah. Ie, Bollocks fel 'na. So, so hwnna oedd y logo. So little burger bach yn gwenu gyda little towel bach. N- Be ti'n cael hwnna, Ivan? Dim towel. Um, tea towel?
Tea towel bach.
Fel... Of a waiter.
Yeah, beautiful little typeface fyna. Edrych arno, edrych arno nhw. Cute. Beef veggie.
A authentic fel, that is the one. A nawr mae fel pawb yn trio bo fel la. Um, Dyna beth mae Tafwyl yn mynd i edrych o blwyddyn nesaf.
Falle. Shit. Yeah. Um, Dol out. So, beautiful. A... So, so fel, fel um, student celf fanna. Ie. Yeah. You're going, yes, mae hwn yn un clas i edrych arno. Ie. Yeah. A dau, what's a, that amazing yeah. burger? Are the burgers yn absolutely delicious a yn rhesymol? A maen nhw dal yna, maen nhw dal exactly un peth. Fel handwritten menu a popeth. Um, absolutely banging. Um, oedd gyda fi t-shirt i wastad yn gweithio, gwisgo as well, gyda'r logo yna arno fe. Mae'n edrych fel y math o fel

Grubs. So ail le ti. So um, Brighton is cool. Yeah. Nice.
Um, a hefyd, hwnna'r unig, to be fair, hwnna'r unig un fi, I think fi actually yn truly cofio mynd i ddathlu fel i, i, i'r un lle mwy nag unwaith, really. Mm. Um, ail le yw, fi'n gofyn rhoi shout-out i Star of Wales, um, achos... Yes, uh, so lle Curry yn Canton, uh, really beautiful, mae'r Currys yn insane, maen nhw'n really, really nice. A basically, dyna lle mae brich y hir i gyd yn mynd, uh, pan ni'n cael fel band meeting, neu pan ni newydd wneud rhywbeth mawr, ni fel, o, oh, ni, ni gwrdd lan ato, ie, yeah, yeah. unig thing ni chi dweud, oedd yn mynd i'r pub, mynd i Star of Wales yw fel go-to ni. Um, a fi'n absolute love fe. A, I guess, I don't know, I guess dathlu. Um, I guess mae'n dathlu fel bits ni wedi wneud, neu beth bynnag, ond hefyd just fel regular, regular lle bwyd ni. Ie, yeah, a eto, sôn am Daniel Gyn. Star Wales. Star Wales, na fe. Fe fe fi'n mynd.
Um, Fi'n rhaid fel dyna. Gall y pobl sy'n byw uwch ben Star Wales fod yn dawel ar ôl ti a 11 o gloch yn nos, bydd hwnna'n ideal achos fi methu cysgu. Fi'n byw drws nes. Oh yeah, so, nice. Um, a maen nhw'n really swnllid. Dyn nhw ddim yn cadw oriau cymdeithasol iawn. Na?
Yndyn. Wel, maen nhw'n ma nhw agor yn hwyr a maen nhw'n fwyty, so kind of your fault. Um, Dyn nhw ddim ar agor am half 12. I don't Dwi'n know. meddwl falle bod nhw.
Dim, dim on y third floor. Oh, yeah.
A'r bwys gwe- stafell wel i fi. yeah, fine.
Mae'n Ie. eitha annoying. So, um, ti- ti'n meddwl pan ti'n mynd fyna, You're having a cobra, you're having a bangla. A bangla, always a bangla. Oh, okay.
Yeah, yeah.
You're a bangla man.
Absolutely.
Delicious. Uh, fuck it, the best, the best lager. Uh, yn y byd? Ie. Yeah.
Ydy... Ond dyn nhw ddim yn gwerthu o fan hyn. Na, to fe, mae'n kind of... Mae'n okay, mm. fine, yeah, nice. Ond to fe, mae'n actually just... I think mae'n stop o gwerthu fe yn uh, Star of Wales. Yn oen li. So, unrhyw un sy'n gwybod lle maen nhw'n gwerthu banglers, uh, let me know, fydd fi a gweddill brych y hir yeah. uh, yna mewn chwincad chwanen. Nice.
Sy'n gweld yn atho fyna, as a callback i Green Train ac yn, ie, ie, ie, ie, ie. Clyfar, fe. God, he's good, isn't he? Bloody hell. um, mae gen ti, so wedyn, y trydydd pryd, pryd uh, i ddathlu yw yr un. Ie. Yeah. A you've been gearing up. Ie, yeah, do.
It me.
Um, Heenies.
Fi'n... Fi, fi Mae'n amazing. Um, I pobl sy'n mynd gwybod, mae'n fel y, y, y, y, y chef Tom, Tommy Heaney sydd yn rhedeg e. Uh, Mae'r bwyd yn absolutely fucking delicious. A dyna lle mae fi a Mogs fy ngwraig wastad yn mynd i ddathlu unrhyw beth. Um, Ni'n obsessed gyda fe. Yym, mae'r, mae'r, mae popeth yn... Er bod y g- y bwyd yn fel rili ffansi a incredible, 'di e dal ddim yn dod ar draws yn pretentious. Chi'n ei wneud weithiau lot o fel fel fancy ass restaurants, ond hwn yw'r un fel lleia pretentious. Fi'n cofio bod fel, tro cynta un i- aethon ni, oedd fel plât a wnaeth hi weud fel... Wnaeth hi weud wrth fel, wnaeth y wei- waitress fynd fel, "oh uh everything on the plate is um edible by the way". I think she was talking about fel, ma' 'na fel petal O ar y menu 'ma. O'n i fel, "oh cool". Ond hefyd, ar y plat oedd fel cerrig, as in ma' on a be- like a bed of cerrig. A o'n i fel, hmm, o'n i fel, Margs... Surely not.
...Ydyn ni, yw'r yw'r cerrig yn edible? Oedd hi fel... Sa meddwl Steph, ni fel, she did say everything on the plate, as in why would you say that and then hand me a fucking plate of rocks? Surely the rocks are going in the mouth. A ni fel, o'n i'n sôn amdano fe, a ni kind of yn dal e, so ni fel, trio fel ffigro mas cael dwylo fi, ni fel, when edible, I don't think when... A nath i ddod draw fel, uh, the rocks aren't, uh, the, the, the stones aren't edible by the way. A ni fel, thank you very much. A ti fel chwerthin a cerdded off.

yn comfortable gyda fe, a maen nhw'n... dyn nhw'm yn siarad fel bod chi'n methu deall nhw. Dyn nhw ddim jyst yn gweud ffeithiau, maen nhw'n gweud rhywbeth, a wedyn ti mewn fel lle da i jyst gofyn cwestiwn amdano fe as well, so fi fel... A fi'n gofyn stuff stupid achos fi ddim yn gwybod unrhyw beth. Yym, so wnaeth dweud rhywbeth fel, you're getting undertones of I don't know, fucking... Go on. Apple, cranberries neu beth bynnag, fuck. Fi fel, okay, cool. Maen nhw'n siarad fi fel, sorry, he says something about cranberries. Why cranberries then? How does, how does that work? A wedyn, maen nhw'n esbonio pam. Mm, okay.
Um, so, yeah, mae stuff fel am i lyfio. A hefyd, maen nhw'n fel, I don't know, they're just, they're ddim yn pretentious, mae'r bwyd yn absolutely phenomenal. Um, Ti'n ti kind of teimlo fel yn dda yn fynd, a mae'n neud yn eitha accessible i bobl Um, so ydy yna, like, fancy not wanky? Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Like, hmm.
As in, obviously, mae'n edrych, to, mae'n edrych fel...
Mae'r un peth kind of wir fi'n meddwl am um, he, uh, Tom Simmons. Yeah, okay, yeah, yeah. It's a good, mae'n ma bryd fwy da. Yeah.
A ti ddim yn teimlo fel out of place all ofyn question. Absolutely. Ond fi'n credu beth be sy'n ground o hyn is a wneud yn lle da. Chos oedd yn arfer bod yn legalwa fi'n meddwl. Mm. Ond A oedd hwnna yn posh? A oedd hwnna fel n- known i fod yn posh? Fi'n fi meddwl bod mae chefs dyddiau yma yn deall ac yn enwedig ar ôl, probably ar ôl Covid, ti'n kind of gorfod bod mwy accessible i bobl, neu yeah. Ie. ti jyst yn mynd i fod that pretentious knobhead. kind of Ie. thing. Ie. Ond hefyd, pan, ble mae heenies, like, Mae'r fish and chip shop fyna. Bydd y rock and malt. Oh, yeah, yeah. yeah. Mae Romilly fyna. Ideal. Mae mewn lle actually eitha grounded. Yeah. So, falle bod hwnna'n helpu. Um, mae jyst yn... Bo, fi, fi, fi, fi wedi teimlo'n any sort of discomfort yna. Uh, fi, a, a fel mae popeth yn fel, mae popeth yn gweithio'n amazing, mae'r bwyd yn amazing, um, mae'r agwedd i gyd yn amazing. Mae just, os ti moyn dathlu, a ti'n mynd fyna, that's, that will push that dathliad up, Ie. 100%. Hefyd, though, paid anghofio sôn am y, am y menyn. That's the one. Y menyn. Ti angen mynd. Sa'i di bod, ie, yeah, mae rhaid, oedd, oedd byth rheswm da fi fynd. A wedyn, o, mae gennau gariad nawr, so I suppose. Thank you. Yeah!
He did it! Didn't think he'd do it in blwyddyn 20. Anyway.
Um,
Roedd fel y, y, y signature thing maen nhw'n neud yw uh, Marmite butter on sourdough bread. Ooh. A mae'r Marmite butter yn insane. Uh, a fi'n siŵr, as in, Dwi'n eitha siŵr, mae just, ie. Ond... Whip, I'm on whip. Ond maen nhw'n neud e'n iawn. Fel, I don't know what the secret is yn ti'n methu dde adre, ni wedi trio. Dy e ddim yr un peth. Ni'n neud e gyda fel y stand mix and everything. Mae'n delicious, ond di di'n... It will never touch be mae hi'n ni'n neud. Mae'n insane. Fel, that's another food challenge.

Pryd yeah, rhaid fi yna. Ie, yeah, rhaid ti fynd. Mini heenies.
Mae yna lot o food challenges ti angen neud a just mynd i gael bwyd mewn llefydd Ie, yeah, mynd i gael... Ie, yeah, fi ddim yn bita mewn lot o lefydd neis, a nawr fi wedi dechrau gwneud y pod efo ti. Fi'n teimlo bod fi'n methu mas.
A ti'n bita enhancing? Fi'n bita enhancing lot rhy aml. Beautiful. Rhy aml.
Mae dy fi fwced mas o back room. Nice. A mae jyst yn dod lan i'r bedroom. Mae nhw yn neud delivery, a fi really yn chwarae yn y syniad, yn just gofyn i nhw ddod fel ar loft. O'n i angen symud ymlaen, o'n i angen gorffen. Um, so o'n i orffen gyda dy bryd unrhyw bryd. Fi ddim yn gwrs ti wedi newid hwn o drwy'r ffordd ni siarad. Fi wedi ar ôl ti wedi be mae actually'n meddwl. Nes i'n meddwl amdano fe. Wel, the thing is, Dewi, nes i ddweud, 30 minute meal, you like, that kind of vibe, rhywbeth hawdd i Wel, wneud. fel hwyl. Wel, dim ond... Uh, na, na. Na, na, na, na, like a four, Right, cover. four hours soaking Yeah, no, time. yeah, no. Mae Steffan yn cynnig yn gwneud coconut rice. Do, I love ie. it. Coconut rice yn insane, though, I promise you, mae'n delicious. I think o'n i moyn showing off. Ie, yeah, ti'n...
O'n i O'n i definitely moyn showing off. Fel e, casually wneud amazing coconut rice. Sut mae'n ei coconut rice? Ah, come on.
Um, so, uh, fi'n angen yn barod. So, ti'n so, ti socio yn y reis am fel pedair awr. Mae'n dŵr.
Ie. Yeah.
Neu falle mae'n llai na pedair awr, falle awr. I think, I'm gonna give it gyda, awr. Oedd e fel pedair awr i gyd.
Ie, yeah, okay, ie, yeah, ie. Neud am sginio, gad letro di. Ie, ie. Gael yn sopa, mm.
ie.
Ti'n socio fe, a wedyn ti'n gael... Na, gyntaf ti'n golchi'r reis. Iawn.
As a chi fod neu hwnna. Ie, ie. Wedyn ti'n uh, swco fe am awr, gadael o mas, a wedyn ti'n ti rhoi coconut milk mewn lle dŵr, so fe'n really rich a delicious, a unwaith mae'n ar y boil, ti, I think ti wedyn rhoi e yn yr um, ffwrn. So you bake it. Ti ddim yn fel fry o fe. So mae'n cael fel more of an equal thing. Um, I think, o wedyn ti hefyd yn rhoi siwgr, turmeric, bloc o fel veg stock neu chicken stock yna fe. A mae, gy- mae jyst yn absorb yr flavours yna i gyd. Um, a wedyn, I think dyna popeth. Mae'n... Na i double check ar yr details yna, ond... The general consent, the, the general idea yw, mae'n soaker lan coconut milk yn lle dŵr. So mae'n blasu fel beautiful coconut milk, mae'n really rich. A e, gallu fe fod yn kind of meal yn ei hun, really. Mae mor lush. Ti'n ti'n trio coffee rice? Uh, neu Coca-Cola rice? Swn i definitely yn trio fe.
Trio fe? Swn i definitely...
Neu peanut butter rice? Yeah. Thin o mas peanut butter?
Fel satay rice? Yeah.

Oh yeah, so... Oh, oh, oh, oh we, we can stick to coconut rice I mean, if you I really mean, want, I don't really care. I mean, eto, eto, iawn fi, eto, probably peanut butter on toast, achos unrhyw bryd... Achos, I'm not, that's not my actual answer, I'm just wanna, ah, okay. okay. Ond ti yn gallu cael e am frecwast, ti'n cael e am sticina, ti'n cael e fel late night snack, ti'n cael e whenever the fuck you want. Dwi ddim yn super, yw e?
Na, dwi ddim yn super.
Um, ond Mae'n bryd unrhyw bryd. Ond eto, wnaethon ni roi cheese and crackers i uh, gwir. Do'n off gwyn i fan oedd yn siarad am y pryder really nice ma wedyn pryd unrhyw bryd oedd. Mae'n cyrraedd yn ôl y gwaith, fi'n rhoi caws a gracker a bach o, bach o chutney and that's just me. A ni fel, fuck it now. Yn i'n grac. Fair.
So, Mae'n mynd ti actually'n dewis peanut butter dos? Na, fi ddim yn dewis hwnna.
Um, achos, achos Bo chi clearly ddim yn lico'r gwir. Um, so, fi'n offi wneud uh, homemade McMuffins. Mm. Um, a mae'n, eto mae'n gwybod, mae'n gweud fel, pryd yn y bryd, mae bach o ffaff, ond mae popeth fi yn neud, other than unrhyw beth, peanut butter ar, ar, ar unrhyw beth, toasted, mae popeth arall fi'n neud yn ffaff. There's, there's no way around it. So, fi'n mynd i ddewis wneud homemade McMuffins. Really easy. Um, pam ti, you know, pam ti fel, o oh, na, na, fi ddim yn mynd, oh, fi ddim yn cael McDonald's breakfast, na, na, na, na, i wneud e adro fy hun, ledge. So, ti gael sausages, ti probably gael sausages o'n fridge ti anyway. Mm -hmm. Pawb gael sausages. Um, Yn y freezer.
Ti'n cymryd e, ti, oh, ti'n gofod defrost yna, I'm not doing that, come on man. No, okay.
Ti'n cymryd e mas o'r fel croen, mm. a wedyn ti'n rolio fe mewn bach y, y, y, y cig mewn pale, Mm. A wedyn ti'n flatno fe. So byddai fel sharp burger. Mm -hmm. A ti'n ado bach o sage, halen, pepper. Os ti'n moyn garlic powder, lovely. Falle onion powder, who knows. Be bynnag ti'n moyn ado na fe. Uh, fi fel arfer just yn rhaid sage, halen a pepper. Pro probably garlic powder as well. Wedyn...
As in, uh, you're saying whatever you want really though, yeah? Yeah, yeah, yeah.
yeah. cool. Ond falle garlic powder.

rhan o express ydy hyn, you know? Ydy. You might not feel like it another day. So ti'n... Weithiau ti'n rhoi garlic powder yn y fe.
Ond mae'n dibynnu sydd i'n teimlo. I think this is what we're driving home, yeah? yeah, I mean, e, e, fel pob feel. If we're feeling spicy, bit of garlic powder. Yeah, you know. Someone with the rack in it. How you feel, how you feel.
Yeah. Is, is mae'n ffordd o express o dy hun. Expr- Expresso.
Espresso Dixie.
Class. So beth ti'n ei wedyn?
Ffrio hwnna off? Ffrio hwnna.
Alright. Yeah, ti'n moving us on.
Ti'n ffroi... Ti'n ti rhoi mewn uh, frying pan. Uh, kind of mid to high. Um, A fi, ti dau for each muffin, cos it's double, isn't it? Double McMuffin. Ie. Yeah. Um, wedyn ti'n cael un o'r unrhyw beth cilch i allu um, roi'r fried egg mewn. Fi... Achos maen nhw'n poached yn McDonald's, okay? So, okay. it's kind of bit of both for hyn. So, yn y ffrind pan ma, ti'n cael sausage party fan hyn, sausage party fan hyn. Ond fan hyn, ti ar ôl cylch fel, fel y silicon cylch yna. Cookie cutter bach.
Ti'n rhoed, exactly, ti'n rhoed yr, um, ti'n crac o wy mewn fyna, mm. a wedyn ti'n rhoi dŵr mewn i'r tiny bit o ddŵr yn y frying pan, rhoi tsh, lid down. So mae'n kind of fryo, mae'n kind of, yeah. kind of poacher fe. Iawn. Iawn?
Steam up, really.

Bob. Oh, Bob oedd Bob yn gwneud...
Meg mynd i fynd.
Yeah. Cofio hwnna? Meg. Cofio hwnna? Boys blwyddyn hi'n yn ei fel... Mewn yn hilarious, like... Oh god, yeah. Dych mae'n gwybod, mae'n cerdded rownd. Oh, sorry, just yn er grandawyr. Mae hwn person mae'n oedd cerdded rownd um, aroliadau ni. Oedd e gyda ti hefyd? Oedd, oedd. Bob, I bob... deg munud i fynd. And his, a peth fe oedd dweud deg munud i fynd. Uh, boed blwyddyn hun yn ei meddwl, pa mor hilarious yw e, like, he's got one job, a mae'n mynd, shmeg munud i fynd, ah! Fuck. Ti'n meddwl oedd e'n cael £5 extra y diwrnod Oedd e yn?
am wneud hwnna?
Achos oedd e fel prif goruchwyliwr. Nice. Na gofyn.
Na gofyn ydw i. Gobeithio.
Wel, fe oedd head invigilator. Mm. Cos fe oedd yn gweud deg. Yeah. Oedd yn mm. gymwyd na Fiverr, I imagine. Na, yn pum pint yn fwy na y lleill. Yr awr. Sa'n gwybod, pan o'n i'n neud, na, pan o'n i'n neud... So i pum pint just am leid shmeg munud i fynd? Byddwn i'n meddwl.
You get, you get paper the exam over the hour. Fi'n credu bod nhw'n cael ei talu y dydd. Achos Be sy'n neud gwaith i cwmni TAO? Ac o'n nhw'n cynnig gwaith. Terrace Hall, oh, mate. Invigilatio.
Amazing job. A ti'n cael fel 60 quid am diwrnod. Just oh. sefyll, sefyll mewn ar holiad. And then Bob Roberts is there. It's good.
Deg munud i fynd. Yn dod gyda gold chain e fel 5 quid this, boys. um, so, sorry, so, pa mae'n ma munud i fynd? pa mae'n munud i fynd? Um, ti'n ado slice o

Yn y bit ti'n gael fe? Yn y frying pan. Lid o'r heat off, ond mae dal yn boeth. Just, a fe mae'r cheese a popeth yn melt yn lyflu. Mae'n mynd bach yn fel... Dyn nhw'n fel... Dyn nhw'n rhi fel crunch ni fi. Mae'n bach fwy... Beth yw'r gair? Go on.
Sa'n mo, mae fel not dried out. So mae'r kind of a mm, fat a stuff i gyd yn mynd trwy'r muffin i gyd a stuff. Yeah, bach fwy. I don't want to say that. I don't want to say it. Moist. Plate, mouth, done. Yeah, Hyfryd.
Na, Reis.
lovely.
Ti'n gofio siapo'r sausages? Be ffuck yw shepo?
Ti'n siapo'r sausages? Ti'n gwybod Nath e, siap- o ti ddim yn talu sylw ar y dechrau, Ianto. Nath e weid bod ti'n rolio'r cig Na, na, fi'n gofio wedi sausage. gweud y rolio nhw mewn, right? Ond, like, wyt ti'n gofio siap nhw mewn i perfect circle fel fydde ti'n ei gyda egg McMuffin? Ie.
Fel sy'n... Ond wyt ti'n gofyn roi hwnna... O, yn y... Na, na, na, na, na. Hwnna'n kind of... That's rustic. Do it by hand.
Fel smash burger. Ti yn gallu cael...
Ti'n gallu prynu nhw fel frozen pat, sausage patties yn fel Iceland a stuff. Ond, da do, I, I feel like ti chi... Falle na neud hwnna weekend. Ma, I think mae frozen ddim yn fwy fun. Ti'n mynd yn mental cael bac o'n efyd?

Ie, but ti'n gweud bod yn ffit yn well mewn beigl. How Yndi, achos mae'n grwn.
hell will that grwn.
Mae'n grwn. Ie, mae'n dan bloody twll, nag se? Yn y beigl, oes. Pizza gyda fel two, two fel... Ti'n rhoi pizza gyda mwy, pizza gyda'n llai, wedyn ti'n rhoi hwnna'n can. Ti'n digwydd yw... Tiny sy'n digwydd yw... Na, sy'n digwydd yw, pan ti'n gwasgu'r beigl lawr, mae'r yolk yn popo trwy'r twll top, fel volcano bach. Sexy.
Eitha filial. Mae'n ma really yn. Oce, okay, fi'n haps gyda'r un yma. Mae hwnnw'n well. Nes i really joio yna. Well na'r pilot, e?
So, quick recap then. Uh, pryd blentyndod.
Peanut butter ar dost. Crunchy only.
Crunchy only.
Pryd i ddathlu Grubs Grubs. yn Brighton. Star Wales yn Canton. Ie, yeah, ond ultimately Heaney's yn Canton, Canton slash Poncana. Ie. Yeah.
A wedyn dy blwyddyn o'r byd. Breakfast item only, though? Let's face it, ti'n cael yna am

Cyn i ni orffen ni'n gofyn am unai tip coginio neu joke coginio, neu'r ddau please. Nes i'm gweud wrth fi o blaen. Na, this... Na, mae hwn yn newydd. Dyna fi really fod yn grand ar y podcast. Joke am fwyd.
Yeah, this is not the brief o gwbl. Joke am fwyd.
Neu tip. Um, fi'n cael Google o.
Na. Na, just give me a tip gynta. Typical gist. Um, Ie, hwnna'n good tip. O, i wneud unrhyw beth yn neis, a t- fel, fel, fel, ti fel restaurant, fel, o, oh, wish ni chi'n ei hwn adre. Uh, usually y secret yw just mwy o fat, so mwy o fel butter, mwy o olive oil, um, be- be- mostly butter neu lard. Uh, ond usually, mae hwnna, hwnna sy'n gwneud popeth yn absolutely delicious. Hence fel, pan ti fel, o, oh, Pam nag yw fel chefs yn bwyta fel hyn adre, ti fel, cos it'd fucking kill him. Mm. Um, dyna pam, ma- dyna pam mae bwyta mewn restaurants and stuff mor neis, achos just fucking men yn yw So, roi, nhw'n rhoi menyn um, ar diwedd cwgyn y sos i wneud yn glossy. Da iawn.
Um, A joke. Mae'n good... We got, we got joke. a joke.
Ti'n mwyn topic and then you can just try workshop one. Um, yeah, go on. Um, Fuck, mae hwnna'n... Caws is an easy one. Yeah.
Mm, what, okay, um, be chi'n galw caws sydd ddim yn berchen i chi?